Mbuya mono naende omogusii ominto, ase okong'a ribaga rinde ria bene egere nkoretera omoroberi oyo ogo obotambe bw'obosemia, na inche omogambi o mbiro. Rero igo nabuga nkwanere abana baria baminto, abamura kwabaiseke, baria basokire korwa ense yaito ya Kenya, bachiire chinse chiiri chia ng'umbu, togoteba ng'a maache ng'umbu. Abana baria momenyete aa aria Texas ninwe ngokwanera. Abana baria baminto ne chiango chiaminto baria momete me Minnesota nao nkoigwa bagosia abange mobuchete, ninwe nkogambia amang'ana are ero. Abana baria more nonya nsa Tansani, nonya nsa Buganda, inwe ninwe ngokwanera. Baria more Seychelles, montegererete, ninwe ngokwanera. Ntobanchete sana, mono ebinto mogokora ekero more esiko agwo. Lakini yanyorekanire ng'egento ekenene mono mogokora, nogotochangira ekero omonto arimirie ebirobu. Monto kararire iga, motoma chidora chingiya kabisa, monto agotenena mpaka esanduki, monto otenenere egari korwa mochari, monto otenenere ebinto mpaka chianga chiria chikobekwa chi'eng'encho mono. Lakini nigo egento kera ekemo ntaete kobainyoria abana bamire baria baminto mono mono naakerwe esimi korwa Minnesota nonkorora moichire, Mogateba ng'a omogambi o mbiro nonyare gokwanera ekero twasinyorire kwebeka amo abanto baria tore Minnesota, abanto baria batore Texas, abanto baria tore Dallas, abanto baria tore Ohio, nonyare gotokwanera korwa abwo gotokoigwa eke gusii tokore development inkase yaito gusii na eyio ere Nyamira county na Kisii county. Ngateba ng'a yaya ekiabere kiabeire, toitaso na mambia ne rituko, ey'abande marogo abe ekogosia, goika inche ndete omoroberi oyio ase embeo. Oyo bono naretire rero, tang'eriri buna kwang'akerete ase ime. Abanto abange baito bagusii iga aria chikaunti chinde chiagendereire. Ogende gwe chi- Kitui moino iga iga babwate chifactory ota- otanyegoke. Moino iga iga mwarenge ma iga mwa- mwaroche mwangi gwa iria iga iga omorang'a, nere nachete igoro na nse, akabeka efactory ya chiavacado. Gose aria ntobwate amatoke, gose ntobwate chiavakado, gose aria nense y'omwando mpaka amanene ase yare ororo. Ninki gekogera abanto baria more ng'umbu, togoteba ng'a ninwe more mache ng'umbu, more bongeresa, motanyare gochera amo morete omonto omong'aini oyomo gati yaino, momotome ache mpaka nyamira ikaranse chigavana chiaito? Morosire delegation from outside the country, bari more diaspora, motome oyomo gose babere, toigwe ng'a ongwae tamoeti access, tamoeti audience, toigwe ng'a Nyagarama tarueti mata isa ine, aikaranse atebigwe ng'a ki, Nyamira iga amananasi ikonga iga agaichire ogoichora. Amasabo aya y'amananasi ekero twanyasaboire, ribaga mokoa chiombe, egento nkere ororo morarose korwa ororo. Omochununu oyo gose omong'ong'o amache aya yaoyo y'amananasi, engencho nere ararosigwe, mwa import, mwa mwa mwa export ebinto ebi korwa Nyamira, mwabeire outside the country. Inwe bono mwasomire mwarorire oborabu. Lakini komanya konyora ng'a ase encho gwachiete ng'umbu, mwanyorete gose ne green card, gose nki rotary, mwachire aria mwatotigire ecountry igaa. Igaa nyamase ose ase tore noo tokona kwoga korwa. Endagera koyaeta igoro toimokie amaiso twensi igoro ng'a inki gose eki giaeta. Igo ntori bang'aini bado, ntore ntore maega ake. Bono aye gwachire are kwarorire chimashini nachio okore egasi anene mono moikaranse tobisi okwo na kobata iga yakora eke, kwabata iga yakora eke, kwabata iga yakora keria. Inki rende motagochera iga iga, motobwate isi korwa abwo, morikie gose ne memorandum of understanding gose memorandum of association. Moyetome ekantri iga motebe epa e epasari eye ikere Gavana Ongwae na Gavana Nyagarama. Bonsi baikaranse inse baborie ng'a, Inki kere productive? Inki gekwama mono Nyamira? Inki gekwama mono Bosongo? Egere ekero mwanyorire momanye goteba ng'a bono beka common factory omobaka igoro igoro igoro ekonye abanto ba ba Nyamira ekonye na abanto ba Bosongo. Igo inki ngokwana? Tose konyora buna bono more ng'umbu abwo, omorakerero buna bono mo otoitete kaga iga. Mokonyara kobanga motebe ng'a ki? Ase gete na ase gete ekero twapimire, tiga totware ebisima bitato, chiborehole, chinene kabisa, amache aba pumped, abamama na abanyaroka baminto, egekorera rende ekasumba eria enkoro, eng'encho eria tonarete gwetachera ng'a ki aya abagaka mbari gochiroche. Abana aba nabarabwo na abana abasubati, na aba abamama nkorosa bare. Chiombe nabo bagochiira roche, chimng'u chimbori nabo bagochiira roche, chibunda nachi bakoa amache. Mokochi mokorosia rende nonya egesima ekemo. Chisukuru chiagure, mwachire ng'umbu abwo moroche abanto obasomete. Inka iga iga, nonya ebitabu ntobwati library ere common, abana bakorwa ekero bakourire esukuru marogoba, gose chiweekend, bakoenda baikare inse basome. Minnesota gaki motoigwete, Tel, Taxas motoigwete, Dallas motegererete motokonye mobeke esocial hall asegete kera ecounty, momanye kobeka estock, Good library ase abana bakogenda basoma ebinto nonye nabare chiuniversity, abare chisecondary, nabare chiprimary. Baba mbabwate egento bagokora ribaga osange babe bakoba goika Saturday marogoba, Sunday maambia korwa maambia mpaka marogoba, na emepira bagoita ebigorogoro aaria, na ebirango ase ababegete monwe, chitumpato oboroke bakona kobunga, na miaka mbaraika. Omwana nare ogosangia obwate gose ne e thesis atagete koriika e university, bono tabwati ebitabu agokora research, chi network karia tobwate poor infrastructure, tabwati ase ako bundles chioka tabwati aragende online a google arose yaani akore reference bono mbuya abanto basome. Amasomo naro tokogani tari mwensi mosomete more Texas abwo ase more, tari mwensi mosomete more Tex Minnesota. Komorabwo ase more bono toe embago ekorwa abwo, tokonye Chionsi mwateba ng'a, Ng'a moche motorangerie abwo, toche kona gokwana ekegusii abwo Minnesota. Bono togocha tokwane ekegusii, totige ng'a kaga aaria. Ee gotorangeria korokwo mbuya bo, ko mwateba motorangerie. Lakini ntokorakore amagenderero ka, naro nkobunie. Naende bono gento keria obonche aye bono buna omonto ore Minnesota. Moka agwo nkaga egari ose nomore nere agwo. Nyoko na iso nobo arane abana bamino. Kwamanya gotuka ng'a otete kwagacha ase inde buya permanent enene yarorekana ng'a aria omwana oria iga akare kwerende Burundi. Omwana oyo oria iga akare asegete Canada. Tokobeka ekenyoro gionsi kerorekane egekoera investors abange nobo more nabarabwo abo. Okorosi nonya ne NGO, non governmental organization, onyebeke asegete ge foundation gete nonyeroka Matwero foundation egere chibesa chiria chikorwa aria chigocha gokonya Africa chia konya abagusii baito, mono abagusii. Ing'ana eyio bono ekero nkonye kora, nainwe baria totigarete kaaga iga rende ekoera noo tore, takona kobayena abana ba abanyene ng'aki, eeh, mwana ose obo chindaa chiaba igoro bobe, lakini okorora ng'a omwana w'ekaana karia kagenda ng'umbu nakwo gakobakonya. Lakini ntorore ase bare eke, nki okona konywera amato amaroro, omwana gatokire ebahati eyio ochire ng'umbu. Kararosie ase obarosie, anga bono tokona komosabera, mwaira ng'a ng'ina nse kwana komotoroba ense kwana komoega kwana komoega, isekuru onye nere bare buya nomwana oyio kwana komoega kwana komoega, omwana oyo atoresere chipara, omwana oyo atoagachere chisukuru, omwana oyo chifactory, nabo akoricomendi ase gete, omwana oyo chigasi chitoke togokora ecounty ase eng'encho y'omwana oria oyomo gose babere gose batato gose ikomi babwatanire korwa aria babwate oganasesheni enkong'u banyeretire ecountury igaa. Igo nkore omoroberi oyo, nkosabere abana baria baito bare chinse chia isiko batari Kenya, eita okogenda kwairana, eita nokamenyete aria gwachenchiri, eh, citizenship, nobwate dual citizenship, nobwate eye country, nobwate neye ense eria, gaki tokonye. Koroche aye nkorera iga, otagotokonya? Mbuya mono sana ase okong'a ribaga erio, abana Texas, abana Minnesota, Mpaka ngaki ende? Ang'e neino abairi abaisanire, na bare tore ekanto riria iga, tobwaterane egere torosie gusii yaito eimoke igoro. Mbuya mono sana ase okong'a ribaga ri'ogotegerera omoroberi oyo, ninche oyomino omogambi o Mbiro.